Tunah hian Minecraft khawvel thar i thlir mek a ni. Vawi Minecraft ah chuanin villager chungchang kan hriat tur pawimawh thenkhat leh enchanting chungchang kan sawi eng a, building tlem azawng kan ti eng a, mining base te kan siam ang a, decoration tlem azawng kan ti bawk ang. Kan hmuh ang hianin kan lava farm ah ka awm a, a bulah hianin smelting area kan siam bawk a, cobble stone te kan dah khanin stone ah lo chang a, hetiang laiah hianin lava hmang hianin kan smelt thin a ni.

Tlem a zawng stock sa kan nei a, mining tlem kan nei a, diamond kha pahnih kan la ang a. Tikhanin aw lehkhabu pakhat kan mamawh dawn bawk a, lehkhabu kan siam dan tur chu sugar cane kha paper ah kan siam ang a, chuanin leather kan la ang a, paper pathum kan dah a, leather pakhat kan dah han lehkhabu pakhat kan nei thei a ni. Tikhan enchanging table chu kan siam anga, tikhan enchanging table chu kan nei ta a. Amaherawh chu enchanging table kan neih khanin enchanging tha kan nei thei dawn lo a. Enchanging tha nei tur chuanin lehkhabu bookshelf kan mamawh a, bookshelf sawm paruk tal kan nei nga ni. Bookshelf nei dan tur chu book pathum hmang leh thing hmang khan bookshelf kan siam thei a. Lehkhabu siam tir chuan ladder kan mamawh a, ladder kan neih dawn chuan bawng kan thah leh nga ni. Ka rawn let leh vat ang. Tikhan bookshelf sawm paruk leh An changing table chu kan nei tawh ta. Changing table hi tlaiin kan dang a, book shelf hi pakhat kar awl zel in tih hian kan dang a. Lehkhabu sawm paruk kha kan dah khanin an changing tha kha kan nei thei dawn a. Tunah hian efficiency 4 a nia. Chuanin kan mamawh leh tur chu lapels hi a ni. Tikhian an changing table ah hian diamond pickaxe emaw kha i dang a. Tunah hian efficiency kan tih ang khan efficiency a nia. Lapels hi i dang a, Efficiency hi kan i nei mai dawn ni. Tuna mi kha enchanting tha tak chu ni lem lo a. Efficiency 4 a ni ta. Kan vah neih phei chuan level 30 max level ah phei hi chuanin efficiency te, unbreaking te, thil tha tak tak pathum kha tikhan hmun khatah khan a rawn awm thei a. E an tam khawp mai. Kan mut mai ngai ni. An rawn beih chuanin ka thi vat tang. Kan mut a ngai ni. An kan bung a. Lo bo dei mai dawn ni kan mut kha chuan in kan mut that kha chuan Oh, Phantom ho hian in Phantom membrane an thlauh a. Hei hi kina Elytra kan nei hunah phei chuan in Elytra siam that nan te pawh kha an man thei a. Amai rawh chu mending leh khabu te kan la nei nga. Kha kha mending kan nei chuan in XP hmang khan in Creeper Buk su a Ai Nghe kan se lai kha Oh Mending kan nei chuan in Phantom Membrane hi nei ngai kher lo a Mending khan XP kan nei khan in XP khan Kan XP nei khan in Kan hman rua a Mending kan dah ho kha XP hmang khanin a siam that leh theih a, chungah chuan Phantom and Brain-a kan neih kher a ngai lo a ti khan kan dah hring a. Khan Enchanting Table chu ni. Amaherawh chu heti ngai a awm hi kha dah ringawt na angin heta awm hi ka duh dawn lo a, hmun dangah kan sawn anga Enchanting Area te kan siam ang. Kan Enchanting Area hi hemi Kan nether chhungah hian dai ila a sia tur a ngai la mahse engin a laih theih lova. Tikhan kan laih zau a chhungah hian kan lut anga heti angin enchanting ina tur chu kan siam a tah enchanting ring bul kan dah a tunah hian hei hi enge ka anvil tunah hian anvil kan dah a anvil ah hianin lehkhabu pahnih te kha a combine thei a.

max level a ni lo a hei level thirty hi mamawh a unbreaking three nei tur chuan level thirty a ni thei a efficiency two chauh kan nei dawn a ni tah hianin chu kan la tho anga amaherawh chu a ui awm a xp hi xp farm kan neih hma phei chuanin kan hlut em em a ngai a kan thi piang khan xp hi kan hlauh vek a a bul tangin xp kha kan zawn leh ngai a kinah chuan xp farm te kan la siam anga unlimited xp nei turin kan inbuatsaih ang tunah chuan adventure tlem azawng kan nei a enge kan bul velah hian a awm a Kan thlir kar bul velah te hian eng thil thil te nge awm kha kan zawng dawn ni. A tunahin puk chhungah hian ka awm a, kan efficiency pickaxe kha kan neih thar kha kan test anga. Efficiency pickaxe mah hian chuan in ah lung han lak te han laih te kha a rang bik a, a hman tlak bik a ni efficiency kan telh khan. Kan base hnuaiah hianin Mindchef a lo awm a, Mindchef ho hi lut tha tak tak a awm a, chutiang ho chu kan enkual ang a, Mindchef ah hianin kan kal ang a, kan rawn let leh vat ang. Tikhan kan adventure atangin kan rawn let leh ta a, kan adventure ah khan eng eng emaw chu kan zawng a, kan adventure atanga kan hmuh pawimawh em em pakhat chu Moss Block hi a ni a, Moss Block hi block thar a ni a, Moss Block kha ken kan dah ang a, kan bone meal khanin hentiang ho hi min rawn pe thei a, thingkung chi khat a ni a, heng ting pawh hi thingkung thar a ni a, Azalea tree a ni a, azalea tree kha tihian an bone meal khan thingkung mawi deuh kha a rawn awm thin a ni. Tangai inang lamah hian kan dang a, heng hi decoration neuh neuh atang khan a mawi ve a. Chuanin a bul vel pawh hi moss block hi tihian kan dang a, kan bone meal anga, tikhain bone meal kan neih chuanin azalea tree kha kan nei char char tawh mai dawn a ni. Kan decoration tlem azong kan tia kan base ah hianin kan hmuh angin hei hi street light ani ta hmm, street light hi ti hian ka dah deuh fura hetan a pawhin a lo awm a ti mawi ve ni street light hi panga paruk vel ka dah hetan a pawhin tin ka dah a ti hian street light kha a chhun eng ve a nei ting torch awm pawh hi na kina kan la la vek tura ngai taila chuanin hei mouse block te kha kan dah ti khan ti mawi ve a

Aw tikhan kan decoration chu tikhan duh tawk hreng a nikhinah kan la ti mawi zel ang a awmna hmun hi nuam takin kan la siam ang a chuanin heti ngai hianin mining area ka siam bawk a ah kan en ang a hi kan mining area tur chu ni tlai hmunah hianin puk kan lai ang a Hi kan mining area ni a. Heti ngai hi hianin crane a thil la chhuak lai lem te kha kan siam a tunah chuan engmah kan la mine thei lo a cobblestone mine lai lem te hi kan dang a chuanin a chhung hi kan en ang a heti ngai hianin thutna ang deuh te kha kan siam ve a ti khanin cauldron kha hei hi cauldron kha ni a cauldron ah khanin thil chhuan ang deuh te khan te han kan siam ve a A hnuaiah hian kan Laikhuar anga kan mining area chu kan siam zo tihna a ni mai. Chuan tunah hian step chhuk thlakna tur te kan siam a, pumpkin leh melon farm kha kan nei a, chuan tunah hian carrot kan phun a. Tikhain kan mining area leh decoration thenkhat chu kan zau tawh a, villager chungchang sawi turin ka thianpa kan sawi a, thianpa in a lo sawi hriat chungin Villager Trading Hall tur ka lo sang a, kan lo let leh dawn nia, tuna lo sawm ang. Villager chungchang sawi tura min lo sawm vain lawm thu ka rawn sawi a. Kan hmuh ang hian Creative World ah ka awm a, Creative World ah hianin Villager chungchang kan sawi anga, eng nge an tih theih te, eng nge an tangkaina te kha kan sawi dawn ni. A hmasa bera kan hriat tur chu Minecraft ah hian pawisa chi khat a awm a, chu chu Emerald hi a ni. Emerald chu Minecraft a kan in sum dawna pakhat a ni a. Emerald hmang hian villager ho kha i trade pui thei a. Emerald pek khanin eng eng emaw an neih that ho kha an rawn pe thei che a ni. Villagers hi chi hrang hrang sawm pathum an awm thin a. Hei hi farmer villager a ni ta. Hei hi fisherman. Hei hi fletcher. Hei hi fletchers. Hei hi mason. Hei hi leather worker a ni a. Hei hi shepherd an nia. Hei hi cleric an nia.

Chu chu kawr hring ha an ni a, Villager kawr hring hai hmuh kha chuanin hnan thawk thei lo a, hnan thawk ngai lo a, zan an meng rei a, zing an tho har thin a ni. An ding ho kha Villager hman tlak lo an ni. Chuanin Villager sau hi kan en leng a, a bul tang hi an lo en leh ila, hei hi Farmer Villager a ni ta, Farmer Villager hianin Carrot te, Pumpkin te, Watermelon te kha min trade thei a, Master level thlenga kan in trade khain golden carrot te min pe thei ni. A dawt leh kan kal leh nghal anga. A dawt leh hian fisherman a ni a. Fisherman hian gold te kan trade khan emerald min rawn peng a. Sangha te kan pek khanin emerald min rawn pe dawn a. Chu lo chu emerald kan pek khan campfire te ting kha min rawn peng a. Fishing rod te thleng kha a lei thei ni hepa hnen atang hian. A dawt leh kan kal leh nghal anga. A dawt leh hi Butcher in ta a, Butcher ho hian in. Raw Rabbit te hi kan pek khan in Emerald min peng a, Emerald hi kan nei tam chuan Emerald hmang khan in Rabbit Stew te kan lei let ve leh thei ni. A dawt leh kan kal leh khan anga, a dawt leh chuan Fletcher a ni a, Sticky pek khan Emerald an rawn pet zeng a, Emerald hmang khan in Crossbow te, Thal te i lei thei ni. a dawt leh chuan mason ni ta mason ho hi chu stone gutter i dah khan in mason an lo chang a clay i pek khan in emerald te an rawn be thei che a chuan in chisel stone brick te kha emerald hmang hian i lei sak thei ni hnen a chang khan chuan a dawt leh chuan leather worker a awm a leather worker hnen ah hian in savun kan pek khan emerald min rawn peng a emerald hmang khan in leather item chi hrang hrang kha a lei thei ni a dawt leh kan kal leh ang a

khani trade pui trade pui chuan in lepes te redstone te khani trade theya expert level phe a chuan in ender pearl i trade thei ni a dot le rang kal le ang hei ho pathum hi apoi mo zual ani ta hei ho hi nakina a hran pain ka rong kal le nga a dot a hin kan kalsan de ang a dot le a chuan in lecture hi

paper ai siam anga chuanin paper kha hemi te nen hain penga emerald in ei char tawh mai dawn ni hemi te hi kan la sawi lo a hei hi weapon smith ani ta weapon smith hi i siam duh chuanin grindstone hi villager bulai da anga villager kha weapon smith a lo changa weapon smith ho hianin hmanrua ho kha an treat a

A Dudleyah chuanin, Hei hi Tu Smith a ni ta. Tu Smith ho hianin, Hmanrua, hmanrua kan tih chuanin, heta mi nena danglamna chu hei chuanin weapon ho kha, entir nain chem te tih ho kha a trade bik a. Heng ho hi chuanin hmanrua bik, eng nge suah dur te, lungral te kha a trade pui thei ni. Khati zawng kha villager chungchang kan sawi thei chu ni hria. Tunah chuan survival world ah kan let leh ang. Aw tikhan kan lo le le ta thing tlema zawng le lung tlema zawng te ka lo lai a hetiang laia piah deuh hlekah hianin kan trading area chu kan siam anga hetahin villager breeder pakhat kha kan siam bawk a han villager san rawn pung ve tel tel a villager breeder ka siam dan hi kan base a villager breeder ka siam ang tho kha a ni a villager te pawh an lo awm tawh ta tunah hian farmer pahnih kan dah ang khanin kan dah ve bawk a Chuanin mine cart hi kan la ang a, mine cart kha kan dah khanin villager kha tihian a chho a. Tah hian a tang a, tah hianin hna kan peng a villagers kha, tunah chuan emerald book plate a nei ta. Um, hna hi a la mai tura ngai la, kan nghak ang. Zombie ka dah chhan hi lo sawi fiah ila kan nghah chungin.

An Emerald hmang hian kan lei zet zet lo mai dawn a ni. Emerald kan neih theih dan chu kan sawi leng a. Hetilaiah hianin Fletcher Villager a awm a. Fletcher Villager hi Stick kan peng a, tikhan Emerald kan nei ang a. Chuanin Iron Farm kan nei tawh bawk a, he mite hnenah hian Iron kan hralh ang a, Iron kan hralh khan, an ni khan Emerald min rawn peng a, chuanin Emerald chu kan nei ang a. Emerald kan neih chuanin Emerald hmang khan Villager te bulah hianin Golden Carrot te kha kan lei sak theih tawh dawn tiin a ni. Golden Carrot hi chaw ah kan ring deuh char char hrih ang kei ni chuan. Tikhan kan episode chu kan lo duh tawk leh tawng a, episode leh ah kan hmu leh theuh dawn a ni.